mo ti ta tinyoxo kwani mi nga deleli twanani leswi vafana mi ta ba tin'anga oh, okay. Ntokoto Studios, home of technology. magota tombstones lava va xavisa ti-tombstones ta muxaka wa tona ti ri toxe ti-tombstones ti nga wa hinkwato emasirheni kambe leta ka magoda ti sala ti lo tsetserere machipelo ya ti-tombstones ta vona ya ni hlamarisile u nga va kuma eka nomboro ya 073 991 1247 na 081 411 1187 va kumeka egiyani eka dzingidzingi estand number 326 nakona va fikelela tindhawu hinkwato magoda tombstones give your loved one a dignified tombstone hi le ka g1 sodima ka muchanele na uh, nhlahla polen uh, eh, i chanele leyi nga number one misava hinkwayo ni ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swilo swa xiyimo xa le henhla hi le ku mi tiseleni swona um vo n'wina mi nga ha va tiktok va kumeka ka tiktok mi nga mi ya mi ya va secha va ri i nhlahla pholeni tivhidiyo ta kona um mi ta fika mi ti vonela tona hi n'wexe se sihlahla mm, ni mi voni several times ni kombela ku swi vula hi xilungu swi tikomba ku ri um ni phendlaphendlinyana ndza ni fika ka ka grade nine ah. um mi kha mi cina xibelani ene mi ri mi ti sayiti ra le gauteng ma ma ha ri tondo um tondo i before gaga ya mi mi swi dyondza kwihi swi leswi a swa xibelani loko u ri mutsonga mutsonga va ka hino um swa xibelani um Ni vuyila kokwani va nga ni rhungela xidovani nyana xitsanana se ni kule ni kha ni chukucha Yeah. se ku chukucha leswiya ni kula ivi ni kula ni kha ni rhandza xibelani ya um n- n- m- mina group ya xibelani a mo mo ti cinela no swa n'wina. ticinela swa mina ni ri one Alright. loko ni ya o loko mi vona ni ri na vanhu ni ri na group hi kha hi cina xibelani i vanhu lava ngo tsakela ku va twi ku ni ya kwihi okay, va ku na hina ha ta hi famba na yena hi famba na yena eh va kona misava hinkwayo eh. eh va lava va ku tana eh. so a nge ze yi nghena ngopfu a ka vona mm. loko mi kha mi mi hawuziwa hawuziwa a vanhwini mi titwa njhani ni vula ku ku na van'wana swi va tsakisa ngopfu enikhuziweni ku na van'wana swi va borha ngopfu ku enikhuziweni swi va kha swi mi khoma njhani oh mina ni munhu wo rhandza vanhu so hmm. loko ni kha ni hawuziwa swa ni tsakisa ene swa ni swa tikomba ku ku na improvement ku vanhu va ze va kota ku notice ku hi yena sesi leyi va ka tiktok swa ni tsakisa swa ni encourage ku ni endla ni ya mahlweni i ncini mi nga tshama mi mi nga vi comfortable ku xi endla ne hi mhaka ya ku va vanhu va kha va mi tiva like ku xi endla e a hi nge mi kuma ku mo ni mi kombisa hi mina ne i ku dya mova ni nge dyi mova hi mhaka ya ku vanhu va ni tiva Oh. va nga ni xuta na swinepe u le ku dyeni ka mova um lexi i i ku loko se ni ya ndhawini manjhe i ku fane se ni vonaka ku ri ke ni khale a no na hlamba na ya se sweswi fane ni make sure ku na vonaka na loko mi famba Eh. i- mi mi yingisela kahle force of gravity ku mi nge- mi nga bayizi mi- Eh. ya na na Yeah. na swi twisisa Yeah. mara i ncini mi xi nga tshama xi mi humelela mi swi twa ku lexi xi kahle ni xi ni humelele hikuva ni kha ni tiveka Uh, lexi nga tshama xi ni humelela ya um ku fana na sesi un'wanyana ne a a hi acta na yena a nga tshama a ku a raha mali yo ya kaya a ri na buom a sitakini va fika va n'wi nyiketa mali yo ya kaya hikuva va kha va n'wi tiva okay like ku na vanhu vo tala lava nga- va ni fonelaka va ku nhlahla ha ku tsakela ho lava ku ku nyika mali Mm. a ni to ku ni fone vanhu vangani va nga ni- va nga ni transfela mali just hi ku ni tsakela ntsena ya um swi helela kwalayo ya swi helela kwalano ku va ku ri va nga gangisi va nga gangisi ku ri something pure ene mi swi vo a vo Awu, dirayisela eh, eh. vo ka va nga mi lavi wo fona ya yeah okay eh, a na ha languta vayingiseri loko ri va yi va yima na swona um ka ka ka tiktok ne ku na ku na vanhu lava mi tlulaka ene van'wani va ri va ri va ririmi reri mi vulavulaka rona um mi ri yini hi vona andzeni ka n'wina loko mi vona munhu mi swi twa ya lexi blind lexi a mi tlula oh, swa ti-tiktok ya wow na va tsakela hmm. ya na va tsakela it's good ah. a swi kona ku mi navela ku eh, ni navela ka leyi ta ku dyi endla thyaka hi va kota ku dyi zonda no i will never wish bad to anyone because ya na va tsakela ku they do good as eh, na mina na na navela ku fikelela kwalano ka vona ku na mina i i can also do good okay lava mi va vona ku hayi lo- loyi na n'wi tlula loyi mara wa zama A ni ku na van'wana vhele vo ti endlela ku mo mo mo mo ni kombela ku tirhisa rito leri ri nga ta ni cacisa van'wana mi kuma ku vo phunta ma swi vona ku nga ri lava va ku vo phunta ma swi vo ku ya wa zama mara na n'wi tlula mirhi yini ka yena Ah, mirhi yini ka yena ni nga n'wi byela yini Ah, a a ye a ye- a- a- a endla ya mahlweni e a endla ya mahlweni sin'we mi ri yini hi yena loko mi tibyela then a swi kona leswo ya ni navela ni navela ni xi tlurisa sweswi antini moya wolowo ni va ni nga ri na wona at all to be honest ni va ni nga ri na wona no twa ku ka ka tiktok ku na competition yikulu no twa ku ku na tiktok yikulu um mina ndzi a ni kona kwalano mi tshama mi lwana munhu Ah, ka tiktok Mm-mm, a mi saveli ya ya a mi lwana yini ni to ka ni nga swi hleketi mara swi swa swa le vuhlangeni swa khale ne Yeah. sweswi mi nga kula mi se tshama mi lwana munhu Ah, ku lwa physical okay leswa swo mi nga ha hlamulani ke ya swi kona va va va mi dyohelini helani mi tikomba mi ri hava jelazi mi tikomba mi nga veleli nchumu se ni lava ku tiva ku loko munhu a za mi kwatisa mi ku loyi a na muhlamulo loyi u va lowu mi endlela a u va se munhu u va loko wo ze u kota ku kwatisa mina u va u ni se u ni kandziyi ti-concert u va u ni dlokonyi swi fika kwini u va loyi endlani loko a mi kandziyi ti-concert swi fanele vula ku u va yini handle ka swona ne swi ri mahemba ku a swi mi vavi loko vanhu va kha va va kha va mi tlula oh. to be honest a ni valiwi hi nchumu and i wish ku ri they can also do good uh, na tsaka because swi hisa mahlweni as vatsonga mm. swi hi veka up there because loko mo cheka ka tiktok vatsonga va nga ri kona mm. so loko ni vona vatsonga va fikelela na vona swa ni tsakisa ku at least we are going somewhere as a nation tsonga nation okay. yeah, and i wish ku ri we can lead eh, eh, tiktok yi leader okay a ni mi endla ti-video ta n'wina hi tindzimi ta ku hambanahambana ne ah. mi nga ku yini loko mu kuma ku a ni mi lava ku fika ka million wa wa ti-followers mo vona ti-follower swinene loko se mi sungula ku tshika xitsonga mi tirhisa ngopfu tindzimi letin'wana ku ri ko ti nghenisaka ti-followers to tala mi nga endla yini mi nga mi ngo vhe mi xi tshika xitsonga or mi nga xi fostela mi luza ti-followers mi nga zama ku adjusta once in a week at least ni posta yin'wana ya xitsonga mara the rest ku ri ku ri majority rule loko ku ri ku na tindzimi tin'wanyana to tala ti ni followaka uh, once in a week xitsonganyana but the rest ni continua na tindzimi tetiya ti nga ni fikelelisa leyi okay a ni rivele mhaka yin'wana ya serious ene a ni faneke ni yi veke hala masungulini ne okay loko mi heta ku ti xuta yeah. um a nge hi tetiya ta ku ti na dialogue swa editiwa swilo leswiya ku edita mani ku edita mm. like hi n'wi mi tixutini ne mm. hayi munhu loyiwani u te u huma a kwazulu natala loyi mara english ya yena ya la ladies ivi ladies a hlamula ni vula ku va swilo leswa swi khomana leswi oh, ku edita mali ku va ku ri mina ni swi endlaku leswiya hi foni ya hi foni ni va ni kha ni acta dyondzi kwalaya ka tiktok hi tirhisa app yaliya ya ka tiktok hinkwaswo swi kwalaya swi offered Eh, mara hi computer maswikota eh, hi computer ni swi koti mara ni swi kota ka tiktok mi tshama mi navela ku wonge ni nga swi endla na hi computer ya i do wish na swi navela swinene okay loko ko va ku ri na munhu un'wanyana mi kuma ku ku ku na ku na ntlawa wa mafenya brothers ne lowa wa ku yimbelela tinsimu mm. a ni wu sungulangi ni ri nexe ni wu sunguli na vanhu van'wana mm. mara mi kuma ku loko hi endla dialogue a va hlamurisi swona leswi a ni lava ku va hlamurisa swona mara va kha va hlamula swona mm. sweswiya a hi nge va ku na khensa va hlamula swo ku na khensa mara mhani loko va ku na khensa ma swi vona mm. i swi swi za swi endla ku ni prefera ku endla ni ri one okay. mi susa vanhu lavana a hi nge hi n'wina sweswi ne mi mi acta mi ri one mo kuma munhu wo swi ba leswi mi swi lavisaka swona kumbe a va mhani liya ya ku u to huma kwazulu-natal mm. mi nga n'wi teka mi acta na yena yo ni nga tsaka swinene because loko ri wexe it's a lot of work mm. loko mo cheka because i have to come as maid ya ladies maid ya ladies u mbala u- u- a ni ri u- u- u owner ya yindlu u- u mbala kahle so i have to change ni ni va eh, maid ya ladies and then i have to change futhi ni cinca swimbalo ni tlhela ni vuya futhi hi character yin'wanyana so it's time consuming it's tiring yeah it's just uh, uh, ni kombela hi hi- hi nghenelela hi vuenti yaleyo ne loko mi mi kha mi acta mi ri hi ka two mara ku ri n'wini mi rhanga mi mbala a hi nge mi mbala so mi ku ku njhani Eh, hi swo Na- sweswo. na ni pfukile. Hi swo sweswo. ivi mi vuya mi kha mi tlhomela laha xikarhi. Eh, ni rhanga u- ni mbala so ni ku ku njhani ivi ni tsutsuma ni ya Na cinca. hluvula e ni vuya se ku hlamula n'wana ni mbali swin'wana ni pfukile ivi ni Mi tlhe- mi tlhe mi tlhelela le. Hi swo sweswo e swo sweswo na position mi tlhe mi tlhelela mi ya tshama kwalaya a se na wa cincana so u ta hi munhu un'wanyana mm. mm. no mafita ku hola mm. siku rin'wanyana a hi ngo ho tshuka hi navela ku mi rhamba ne um mi ta va motivational speaker aka channel ya hina hi lava vayingiseri va hina va swi navela ku tikuma va dumini va swi navela ku tikuma va kha va tiveka va motivateni ku va nga endla yini na yini ku tikuma va humelelini evuton'wini lexi ni nga xi vula i ku in life you have to do what you love pursue it u nga vi na mhaka ya ku vanhu va ta ku yini ku fana na mina character leyi ni yi endlaku swi tele leswi vanhu va swi vulavulaku ku i yini sweswi a endlaku vanhu va ta ku yini wa penga vo tala va ri na penga but i don't care because mina ni na goal leyi ni lava ku yi richa man, man twisisa so just do what you love continue doing it and then one day it will pay off that's all i can say loko loko loko mi decide ku endla video leya swona swi pfuketani swi ta ku fana na demoni like swi pfuka swi ku ni endli ni ma vona mukhegula liya u na demoni luya ne loko o za a hleketa ku endla xin'wana kwala na kwala se yi sukile mm. yi ri ya na okay loko mi vona tivhidiyo ne mm. a nge ya pastor malumana mm. hambi i vhidiyo hambi i audio mm. loko mi yi twa i ncini xi nge leswi ni nga swi kota ende ni nga swi endla swi hlekisa uh, nkarhi wun'wani ta pastor malumani loko ni ti endla ku va ku ri uh, ku message lowu nga laya and then ni lava ku wu reacha across ku va ku ri message lowu nga ni khumba Mm. and then ni lava ku ya khumba van'wanyana mm. and ni swi vona ku oh, i can do it ya imitating yeah i can do it mm. like yeah, i can do it let me just do it two minutes i'm done okay mi ta endla tiktok u fikela rini hey ni ta endla tiktok until ni fikelela laha ni lava ku fikelela kona because a ni se fikelela Okay, a hi ngo mo fikelela la mi fikelela mi lava ku ku fikelela kona la mi nga ku vula ku mm, na swi navela ku va ni vona ka ti-tv everyday yeah mi mi mi mi- ma yi jikela seni tiktok never as much as tiktok ku ta va ku ri platform leyi nga ni teka from here Yi mi yisa up henhla. there i don't think in my whole life ni nga yi tshika i don't think so ma a tshama ka n'wina no a ni tshami kaye why mi va tshikini ku ri ku hi vo va nga mi teka ku sukela va mi yisa because swi fanerile ku u hambana na vatswari na bibele ya vula oh, mm, se sihlahla hi khensi ngopfu nkarhi wa n'wina um mina vana ya un'we okay i mani israyela mana israel hi khensile swinene ku va hi ri na n'wina aka aka channel leyiwani um ku na vanhu vo tala ngopfu ne va dumile ya um swa fita ku va va famba va endla ti-interview ta ku fana na leyi mi nga ku yi endleni ya but uh, they are nowhere to be found Yeah. hi mhaka ya vutikukumuxi Yeah, yeah, van'wanyana yeah. van'wanyana va vona um van'wani va vona hi mhaka ya ku titwa u nga ku um vo lo swi tirhela se a swi bohi ku va va swi hlamusela munhu mm. so n'wina ku va mi mi ti nyiki nkarhi mi mi ta aka jiwani so yima ka muchannel hi mi navelela ku xikomba xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi nyika hinkwaswo leswi mi mi swi navelaka xi mi nyika na leswi mi swi mi fanela kumbe mi nga swi tiviki ku swa mi fanela amen eh, mi kula mi ya amahlweni amen makhensa swinene Eh, i channel leyi nga number one misava hinkwayo yi khensile swinene cameraman ya hina ya gome i i mafuyeka esikwini ra namuntlha a ka sound a hi ri na na suweya loyi a vulavulaka i g1 soli makamu inkomu and loko i kha i huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i xamphintrela mongwe aka mhani nese ni loko vene ka chanele ya g one soli makamu inkomu